Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mashallah mana ajaa'ibaa wayiiti shaashamannee ganda duwwaa afurii Eh, bakki bakka bareeda jechuudha kaartama keessa ta'ee garuu kaartaa harkaan gatanii hin jiranii Eh, naannoo addis safarii jedhamu san jechuudha bakka axanaa bira gibbiin akka ajaa'ibaatitti bareedaa kuno Eh, akka argitan kana irratti kaartaa qofa fudhachuu qofatu hafee maaliif akka hin fudhanne hin beeku safarri guutuunuu fudhateera Haxiriin gamaa gamanni qorqoorroodhaan kan haxirame bunni hin jira eh, qorichi jinni illee hin jira qorichi budaa illee hin jira ejersi illee kan boraatii irraa tolchanii hin jira yoo barbaadan rigaa irraa muratanii hin jira sheekota kun maali inni kun maali inni Paappaayee. paappaayee akkana jirti moree paappaayee miti Mukni an maqaan beekne illee hin jira walumaa galatti. Manni luukii meeqa? Eh, shi- Kun gaadaa tokko saalooni tokko moo saalooni qofa? Seenuun hin ta'a? Kun hoqee keessa biqiltuun illee hin jira. Mucattiin illee hin jirti. Hin heddummaatti bismillah. Maasha Allah. Qoonis ni carqii gootanii? Carqii mitii bee. Ah, Waan abbe laastikii sanii Eh, bareeda kanas. mm, Ka jiibsoon ima fakkaatee ka addaati. mm. Kun saalooniidha. Kun kutaa ciisaati. Kutaa ciisaa kana ibsaan hin jiru. Rakko. Mee maqaa kutu dee. Itti dhiisa akkanumaan hin mul'ata. Shaaworiin keessa hin jiraata. Hingaa hingaa. Hin jiru. Hingaa dhiisa. Dirqama hin qabdu. Aha, Wali achi baasamoo kanuma tagan. Kuni magarajaa waan jiru malee laasima tokko. Eeyyee akkas godhaa. Okay. Kunillee koorniisiin galee jira. Ifaan ammaaf badee jira. Aha, Kunillee tokko guddaa ayu kunuu adda magaazee nagaa. Kunoo addatti yoo Maashaallah tabaarakallah. Kunuu adda mana lama yoo jedhan hin danda'ani.

Ah, maashaallah. Eh, Tun illee ta barattootaati jechuudha. Hin Xiqqaatti malee qulqulluudha, bareedduudha. Sha- Manni fincaanii duuba irraan hin jira. Shaaworii fi shinti beetiin jedha yookaan manni dhiqannaatii fi manni fincaanii duubana afaan Oromootiin qaaqaarra. kun asiin samaanii handi bira jechuudha akkuma argitanii ganda duwwaa gandi kun iddoo laa burqaati moo duwwaa afurii waamama afurii diida boqqeetiin akkana jirra kuno maasha allah mana homa takka itti nafne mana ganaa kana qabaachuu jechuun waan ajaa'ibaati kun shunkurtiidha kun sunfaa sunkurtaa maali yaani bishaan illee galeera quxaarii qofa nama irraa hidhataniiran akkasii Maashaallah tabarakallah. Ahaa keessanuma mana namaarra hidhattanii tan foolii waan hin jirre qoxaariin illee hin jira. Gibbi gadi illee hin qabna nu. Okay. Kun kuchiina. Tunoota gadaantu. Sunillee manuma waan ta'eef horiin bulu yookaan istoora godhachuu danda'anii tun ammoo bakka taa'anii mataa dhayatanii keessi tun sheekota gatii meeqa isiniin jedhaniire onlaayinii irratti Ah, level balance. Kuma dhibba torbaaf shantama yaani mala shantama sa'i mana maa dhiisan.